Inselmulkom sinjuri nilqakom għal ġim oħra ta' shooter. Jekk għadkom xi ħaġa interessanti x'dibattuna kif qed tagħmlu, ibatu ilna hawnhekk bit-tnejn, O ġej lajt, l-Easter.
Imma ma lajt jiġi l-famuż Songkran Festival. Jena ġili mort. Mort Li tkun ċelebrazzjoni li taħbat bejn u għetur fl-istess żminijiet tagħna tal-Easter. Għax bil-qamar timxi.
Imma għal-Tajlandiżi tkun il-New Year. Bidu ta' sena ġdida, allura xi jagħmlu? jaqbdu l-brana l-guns, water pista, sa darba il-rover vers, jintu sawa l-affarijiet tajbi. U kullħat jaħsel u kullħat minn fil-ħodu sa fina xija. Issa dak l-ilma jfisser it-tindif sewa, ġviri li jinti għet nitnaddaf mid-nubit li kellek dik is-sena biex tibda sena ġdid. Promes li dak il-għar jisiru ħafna nubit u kol għet najdilkom jena u għat il-sangra.
Imma kiku kellna Hawn Malta nagħmlu s-song grand. Kieku kieku l-Maltin. Li toħroġ taħsel lin-nies.
Jew issib xi ħadd hekk taf li jgħid Happy New Year. Fuff u taħslu. Kif jieħdu.
U xi ħaġa oħra li jagħmlu san jimlewha bis-silġ. Bis-silġ. Biex inti tinħasad ukoll. Kieku kieku kieku kieku. Ma kieku. U kif wetkom għanna Malti int Malti re. Malti. Malti, Malti pur. U għankunu qed nagħmlu test biex naraw hekk il-Maltin u mhix lesti għal kif jiċċelebraw in-New Year is-Songkran it-Tajlandiżi. Inti ġieli mor Tajland? Le. Tixtieq? Ejwa. Mela, Tajland, Tajland jiċċelebraw bl-ilma mhux bħalna ħafna. Mela, qabad il-friskun, ħankunu qed nagħtu darna lej xulxin, U ħa nagħmlu l-countdown. Hekk jogħġobkom in-nies tad-dawra ħa jgħiduli countdown, ejja. Ten, nine, eight, seven.
Hekk ikselebra.
Eh? Kif għal? Għalek għamil dilek fejn Rien, xtaħseb? Ħjat pal Malta ta' Ejja, mur biddel għax għax katuri. Għaldi. Ma nafx. Lura l-istudju. Naħseb għadna maħniex lesti għasson Grand Festival kieku għaw ma tiġi idda festival ġifiri fimni bħalissa mux zmili t-xarra blaqqa sewa. Insomma, biex nibqaw fit-tema sa li ġej lajt, eh, jiena mort sa' zurri fej eh, il-ċentru tal-Active Aging hemmhekk organizza ikla tradizjonali tal-appostli. Hmm. Eh, Għandhom narax twila, ġifiri, tistenni nix. Mela,
Bonġu aħna bizzuri Day Center, ċentru attiv anzjan. Dil-mejda ssir b'rispett u mħabba lejn l-anzjani tagħna. Din hija xi ħaġa li Day Center ta' Zurri they look forward għal. Għal 20 sena minn.
Għaz, gorrek dejta niklu dawk l-affarijiet li huma naturali u għandhom x'jaqsmu ma' din il-ġrajja li qegħdin infaħħru. Il-preparazzjoni tagħha ssir mill-Ġimgħa, nagħmlu l-imwejjed, is-siġġijiet u jsir il-fuħħar. It-Tnejn jibda jitgħalla l-ħaruf u jiddaħħal ġol-forn. Kemm, kurżità, kemm ħaruf? Ħaruf ikollna tmien koxox. Nippreparaw is-salza jumejn għax trid issir ħafna bil-mod. Trid issir is-salza mod lhudi. Issil l-ispinaċi u l-patata. Wara tipplejtja kollox u tħalli kollox jiksaħ u tagħmel ġol-friġġ. Issa din l-ikla tradizzjonali Lhudija ma tistax tkun tradizzjonali Lhudija jekk ma jkollokx din riħa. Intom ma tistax ixxommuha x'qed taraw imma qed ngħidilkom jien. tifqa. Di mhix mhijiex quddiesa sewwa, ċerimonja, hija ċerimonja tal-Kelma t'Alla. Naqra parti mill-Vanġelu fejn hemm ir-rakkonti, u waqt li qegħdin naqraw ir-rakkonti, nibdew inqassmu l-ikel, l-ewwel jibda l-ħaxix morr, mbagħad jiġi l-patata, mbagħad titqassam iz-zalza, l-ħaruxe, u mbagħad jagħmlu l-ħarub, u mbagħad il-frott, sewwa bħala rigal ta' dak li l-Mulej għandna l-frawli sewwa, u sintendi n-naspli. Hija xogħol ħafna, però huwa xogħol sodisfazzjon kemm għalina bħala kollegi flimkien mas-supervisor tagħna tkun ilha tippreparaha minn Jannar. Naħdmu bħala tim, nirringrazzjak. Issa llum il-qofol ta' kollox. Illum il-qofol u hija xi ħaġa li nieħdu pjaċir nagħmluha u nkunu kuntenti.
Għax awguri, insomma, ħalli.
Nistieden il-sħabna l-Maltin kollha Biex ikollhom għajt qaddis u l-barka lilhom u l-familji tagħhom ta'. Grazzi, lilkom ukoll.
Grazzi.